Li tevahî cîhanê derdora heft hezar ziman hene. Ji wan zimanan hin bûne zimanên navdewletî û hin jî hîn binpêkirî ne û nebûne fermî tevî ku bi milyonan bi wan zimanan diaxivin. Mîna zimanê kurdî û gelek zimanên din. Wekû rêzgirtin ji zimanan re, rêxistina UNESCO ya navdewletî roja bîst û yekê Sibatê weke Roja Cîhanî ya Zimanê Dayikê destnîşan kiriye. Di bîstê adara sala hezar û neh sed û çil û heştan de hakimdarê giştî yê welatê Pakistanê biryar da ku zimanê Ordî bibe zimanê fermî û ew yek bû cihê nerazîbûna axêverên zimanên din li wî welatî. Nexasim zimanê Bingalî û ji bo wê yekê livo tevger û raperîn li dijî wê biryarê ji aliyê Bingalîyan ve di navbera salên hezar û neh sed û pêncî ta pêncî û duê dest pê kirin. Bilindbûna astê dijatiya wê biryarê di xwenîşandana xwendekarên zankoyê li bajarê Daka, paytexta vî demî paytexta vî demî ya Bingladêşê derket ku Esayîşa Pakistanê jî ew xwenîşandan bi guleyan pêşwazî kir ku di encamê de pênc xwendekarên Kolêja Pizîşkî jiyana xwe ji dest dan û ew yek bû sedema berfirehbûna xwenîşandanan li tevahî Bengladêşê ku hikûmet neçar bû êdî îtîrafê bi zimanê Bingalî bike li Pakistanê û bibe zimanekî fermî li gel zimanê Ordî û niha peykerên wan qurbaniyan li pêş Kolêja Pizîşkî li paytexta Bengiladêşê hatine avakirin. Di hevdehê mijdara sala hezar û neh sed û nod û nehan de û li ser pêşîniyara Bengladişê Rêxistina UNESCO'yê biryar da ku rojekê li jêr navnîşana Roja Cîhanî ya Zimanê Dayikê destnîşan bike. Ji sala du hezaran ve Rêxistina UNESCO bîst û yekê Sibatê weke Roja Cîhanî ya Zimanê Dayikê destnîşan kir û ji wê salê ve êdî salane roja bîst û yekê Sibatê ji bo zimanê dayikê tê vejandin û çalakî li ser asta navdewletî tên lidarxistin. Di nav Kurdan de jî ji bilî bîst û yekê Sibatê roja pazdehê Gulanê weke roj ango cejna zimanê Kurdî tê naskirin ku di heman rojê de ji sala hezar û neh sed û sih û duyan Mîr Celadet Bedirxan ku danerê elfebeya Kurdî-Latînî tê naskirin Hejmara yekem ya kovara Hawarê belav kir û tê de zimanê kurdî û elfebeya xwe û mijarên cor bi cor li Şama paytexta Sûriyê belav kir. Di sala du hezar û heştan de rêzkirinek ji zimanan re li tevahî cîhanê ji aliyê rojnameya Lofransê dan Lomond Di hejmara xwe ya sê sed û pêncî û pênc an de hat belavkirin ku tê de zimanê kurdî pileya sih û yekan di nav zimanê cîhanî de cih digire û li pêş zimanê farisî hatiye, tevî ku zimanekî binpêkirî ye û nebûye fermî. Lê li gorî wê rojnameyê ku ew rêz kirin li gorî hejmara axêverên wî zimanî bikarhênerên înternetê û welatên ku ew ziman lê dimîne û rêjeya wergirandinê û fîlm, pirtûk û muzîka bi wî zimanî hatiye pêk anîn. Di hejdehê Sibata du hezar û şazdeh an de jî Google zimanê kurdî bi zaravê kurmancî û bi elfebeya latînî derbasî sîstema xwe ya wergerandinê kir li Rojavayê Kurdistanê jî û piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê bi dehan dezgeh, peymangeh, deste û komînên zimanê kurdî hatin avakirin û korsên ziman bi astên bilind jî hatin lidarxistin. û bi berfirehî derbasî ragihandinê jî bû, lê li gorî şirovekar û pisporên ziman, hîn jî kar ji zimanê kurdî tevahî û ji zaravê kurmancî bi taybetî divê, ta ku xwe di nav zimanên navdewletî de li ser asta zanistî û wergerandinê û bihêzbûnê bi cih bigire. Her wiha kêşeya nepeydabûna zimanekî kurdî standar jî di nav kurdan de hîn li ber dest e û nehatiye çareserkirin. Hozan Dêrşewî, ark.